Исегезгә төшерәм, моныңча сез инде синус һәм косинусны геометрия дәресләрендә өйрәндегез. Монда почмаклы почмакның почмагы бар. Альфа дип аталыйк бу почмакны. Һәм бу уч почмакның якларын А, Б һәм С дип тамгалыйк. Синус альфа А бүленгән С, косинус альфа b бүленгән c тангенс белән котангенсны соңрак сөйләшербез бүгенгә безнең синус һәм альфа 10 класста хәзер синус һәм косинусны функция итәрәк кабул итәсез монда бер аерма бар функция буларак Сез ниндидер санны аласыз. X дип алыйк. X ул безнең ә, һәртөрле сан. Шул X санына тагын бер Y дип атала торган, без аны функция нәрсәдер эшлей һәм яңа бер сан китереп чыгара. Ул дагын безнең ә, сан була. Алабыз сан, нәрсәдер эшлибез, Килеп чыга сон. Әгәр синус һәм косинус монда аның аргументы буларак без почмаклар алсак, монда функциянең аргументы сон. Шуңа күрә синус бер соны ничәгә тигез була? Дөресен генә әйткәндә, бер соны ул бер градус түгел, Андый почмак безнең юк. Монда бу синус белән бу синусның арасында аерма бар. Бу синус башка иде, мин аның өстенә менә шундый сызык ясап куйым. Вот. Шулай ук косинус 1 дигән нәрсә. Без хәзер сезнең белән шуны ачыкларбыз. Һәр төрле санга Бер нокта, бу әйләнәдәге бер нокта туры киләчәк. Ул нокта, ул x санына туры килә торган нокта. Аның ике координаты бар. Беренчесе аталабыз, әйдәгез. UX, өченчесе VX дип алыйк. Менә безнең шундый UV ул бер UV координат системасында ята торган әйләнә, әйләнәнең үзәге э, координат системасының э, башлангычында торачак. То есть менә монда О ноктасы булсын, э, күз алдына китерәбез. Бу әйләнәгедәге соннар ничек туры киләчәк? Алабыз X санын, X санын күз алдына китерегез, монда безнең координат системасы, менә монда, мәсәлән, 1 ул сан координат системасы, менә монда X-лар. Шулай итеп алабыз да бу координат системасын. Менә бу әйләнәгә шулай итеп урыйбыз, урыйбыз. Монда катушка сыман килеп чыга инде, мондан 0 куябыз дагын, бу тарафка таба уңай якка шулай иттереп урыйбыз менә монда бер килеп чыга менә монда ике каядыр өч каядыр дүрт биш алты һәм икенче катка да китәбез җиде һәм шулай иттереп э, бик күп итеп чиксез күп тапкыр урыйбыз бу безнең менә бу x э, турысы булачак инде һәм менә бу нокта Бер санына туры килә торган ноктаның ике координатасы бар. Беренче, менә бу Т, э, У1, В1 дип аталабыз аны. Вот. Беренчесе координаты, менә беренче координаты У, менә бусы У1, менә бусы В1, икенче координатасы. Килеп чыкты безнең сон, сон урынына хәзер ике сон. Монда u аты x, u в x. Бу ике сон. Ләкин ике сон, бер санга ике сон туры килсә, бу без аны функция дип атамыйбыз. Безгә кирәк тәгаен бер сон. Менә монда аерым китсәң, бер сон килеп чыга, в-га китсәк, икенче сон. Күз алдына китергәнчә, менә монда бар безнең бер соны, 0, минус 1. Менә шул бер соны монда туры килде. Булса беренче Ә, функция икенчесе менә бу бер санына аска туры килә вот x плюс икенчесе шулай итеп безнең ә, ә, функция шулай эшли менә x санына туры киләчәк u саны x санына v саны безнең ике функция килеп чыкты менә беренчесен без аны косинус дип аталабыз косинус, икснең косинусы, икенчесен синус дип атыйбыз. Шулай итеп, без э, һәрбер сон өчен, турыда ята торган сон өчен, аның косинус һәм синус э, э, мәгънәләрен таба алабыз. Хәзер безнең бар ике төрле синус. синус почмакныкы ә, ә, синус почмак безнең бер катетны бүләбез гипотенузага шулай итеп менә безнең туры почмаклы өч почмак менә монда моның почмагы каршы яктагы катет а гипотенуза с менә а бүләм э, с безнең Синус почмакны, ну косинус b дили, b'ны c-га бүләбез инде. Хәм тагын бар синус, башка төрле синус, бусы синус соннан, сонның синусы. Быны функция итеп күз алдына китерәбез. Э, бусы инде Безнең түгәрәктә x x ноктасын без түгәрәккә төшердек. Әки менә монда килеп чыксын ди берәр төрле x. Аның менә беренчесе беренче координатын x-ның косинусы, икенчесе x-ның синусы дип атадык без. Ләкин бу башка төрле синус косинус. Менә нишләп алар синус косинус дип аталасың? Э, безнең э, тамгалау буенча ул башка бер нәрсә килеп чыкса. Башта монда түгәрәктәге саннар белән, менә бу саннар безнең әйләнә өстендә яталар, аларга туры килә торган почмакларны саныйк. Почмакны ничек атыйбыз? Менә безнең түгәрәккә без саннарны нульны менә моннан башладык. Һәм шундый почмак табабыз. Ул почмакның ике ягы бар. Беренче ягы менә бу нульгә таба бара, икенче ягы x ноктасына таба бара. Һәм бу почмакны без э, сәгать теленә каршы якка үлчибез, бу якка таба үлчибез. Монда аңларга кирәк, безнең хәзер почмакларның бар э, Э, үлчәү буенча кайсы якка үлчибез уңай почмаклар бар бар безнең тискәре почмаклар э, моныңча андыйны күргәнегез э, юктыр инде ләкин күз алдына китерсәгез сезнең менә туры бар турыда бер санына тарафына барсагыз бу уңай тараф дип атала менә монда x саны бар икән без менә нульдән бергә таба бу Менә бу векторны без уңай якны дип саныйбыз. Икенче якка барабыз икән, анысы тискәре як. Монда без э, тискәре саннарны язабыз. Шуңа күрә менә безнең 0-дән x-ка таба, менә бу э, турыны без менә монда урыйбыз. Шунда ураганда безнең менә бу вектор дип күз алдына китер инде. Менә бу менә монда ята целиком, менә шулай итеп. Тәгаен полностью шунда ята. Бу ноктага туры килә ике э, координата беренчесен косинус, икенчесен синус дип алдык. Менә хәзер безнең x санына туры килә торган альфа почмагы бар. Әгәр без шул x орны альфа ул дагын ул x-тан x-га бәйле. Шуңа күрә без аның бу альфа x-ның синусын табырга телибез икән, Нишлибез без? Менә бу, менә монда килеп чыга тур почмаклы өч почмак. Бу почмакның каршысында ята торган катет. Менә бу катетның үлчәме синус x-ка тигез. Менә бу синус x, менә менә монда бетә, нульдән менә монда хәтле. Моның озынлыгы синус x, менә монда. Ә гипотенузаның озынлыгы бергә тигез. Бу әйләнәнең э, радиусы бер. Шуңа күрә безнең э, килеп чыган синус почмакның синусы килеп чыга э, каршы якны ятатын язабыз хәр. Синус x-ның синусы бүленгән бер. Яки тәгаен x-ның синусы. Менә шулай килеп чыкты. Һәм нәкъ шулай ук Э, бу почмакның косинусы килеп чыгачак x ның косинусын бергә бүлеп бу санның косинусы. Монда санның косинусы, монда почмакның косинусы. Боларның аргументлары төрле, шуңа күрә бу косинус белән бу косинус башта без аны э, төрле дип алган идек. Хәзер без аларны Икесен дә бер функция белән тамгалый алабыз. Чөнки безнең менә альфа саны туры килә икән, бер альфа почмагы x санына туры килә икән әйләнәдә, почмакның косинусы, почмак санының косинусы Почмакның синусы, санның синусы, икесе дә бер үк мәгънәне күз алдында тотачак. Ничек табабыз без синус 2 санын? Миңа э, хәзер э, синус 2-нең тәгаен э, саны кирәк тә түгел, якынчасы да кирәк түгел. Мин аны безнең әйләнәдә табарга телим. Менә безнең бар шундый әйләнә. Бу әйләнәдә Э, күз алдына китерегез менә моннан 0 0 һәм э, бу әйләнәнең радиусы безнең бергә тигез менә бу ераклык бергә тигез һәм э, моннан без икегә тигез дуганы менә монда салабыз менә бу дуганның озынлыгы икегә тигез менә монда ике саны килеп чыгачак безнең әгәр, әгәр без саннарны ә, күчәремнә монда Болай иттереп урыйбыз икән, безнең э, нульдән башласак, ике саны. Менә каядыр монда уртасында аның бер бар, монда ике. Менә бу ике санының икенче координатасын без синус ике дип атыйбыз. Менә бу ике санының менә монда х координатасын без аны э, икенең косинусы дип атыйбыз. Икенең косинусы күренеп тора, ул э, тискәре сан. Менә э, шундай сорау. Ә, кайсы зуррак? Кайсы зуррак? Ә, косинус 1, косинус 2, кайсысы зуррак? Мында карасак, менә безнең бер саны менен да, аның косинусы бу якка төшә. Менә монда ул косинус 1. Косинус 1 уңай сан. Косинус 2 тискәре сан. Шуңа күрә безнең косинус 1 косинус 2 дән зуррак. Монда күренеп тора. Әмма ә, әгәр мин сорасам, кайсысы зуррак, синус берме яки синус икеме? Бу сорауга җавап бирү өчен безгә тәгаен белергә кирәк. Менә бу ә, бер саны аскарак төшәчәкме яки өскәрәк төшәчәкме? Мин бит моны якынча гына салдым монда. Аның кайсы кайда икән белеп булмый. Ике саны мондарак туры килсә, ул аскарак та төшәргә мөмкин. Шуңа күрә әйдәгез бу сорауга да җавап бирик. Ә, кая безнең монда пи саны килеп чыгачак? Ә, ә, шундый сорау. Менә ә, пини ишеткәнегез бар инде, пи. Аның ә, ә, ә, ничек билгеләнә пи саны? Пи саны дип атала, пи саны дип атала. Ә, әйләнәнең ә, Озынлыгы, озынлыгы бүленгән диаметрга. Вот, әйләнәнең озынлыгын диаметрга бүләбез икән, без аны пи дип атыйбыз. Ул бөтен әйләнәләр өчен бер үк сан килеп чыгачак. Әгәр безнең әйләнәнең радиусы бер икән, аның диаметры ике, безнең бу ә, рәсемдә әйләнәнең озынлыгы табу өчен без моны икегә тапкырлыйбыз һәм безнең әйләнүнең озынлыгы 2 пи. 2 пи. Нәрсә э, ничек аңларга кирәк инде мен? Менә безнең бар x күчәре, x күчәре, менә анда 0 бар, менә анда 1 бар, 2 бар. Менә бу x күчәрендә, әгәр без аны, ну, озынрак итеп алсак, куядыр. Менә монда ә, 2 пи озынлыгы дип алсак, 2 пи озынлыгында. Менә менә бу мин буяган кисемтә. Кисемтә. Менә монда сала башласам, бер әйләнәгә Гел тулы тулысынча ятачак. Менә бер әйләнә озынлыгына киләчәк. Менә 0-дән башлана, һәм менә монда бетә. Чөнки бу әйләнең озынлыгы 2 пи, менә бер әйләнә дип әйтәбез. Менә шулай. Менә 2 пи саны белән 0 саны бер үк ноктага туры килә. Шуңа күрә 2 пиның синусы 0-нең синусыннан аерылмый.

Бу ноктаның координаталары. Монда бер, монда нуль. Менә шул э, беренче координатасы косинус, икенче координатасы синус дип атала. Э, шуннан соң э, куеп карыйк. Менә монда 0, э, менә монда 2 пи. Менә бу кисемтәнең уртасы кая тур киләчәк? Моның безнең монда пи дип алыйк. Ул кисемтәнең уртасы бу әйләнәнең менә бу ягына туры киләчәк. Бу ноктага без пи санын язабыз. Аннары пи белән нульнең уртасы кая тур килә? Менә, менә монда ниндидер сон куядыр. Менә бу пи бүленгән 2 дип, то есть уртасы. Менә аның уртасы монда күренеп тора инде. Бу як белән бу як у нас икесе дә симметрик булгач тигез. Менә бу нокта, бу сәйләнә дә инде, бу нокта безнең пи бүленгән 2 дип күз алдына китерәбез. Менә аңларга кирәк, бу әгәр Вертикаль күчәрдә икән бу нокта, бу ноктаның э, э, тамгасы бер була, менә бу күчәрдә. Бу синуслар күчәре дип атыйбыз аны. Бусын э, э, горизонталь күчәрдә, ансын косинуслар дип атыйбыз. Моны косинус дип язабыз, менә монда синус дип язабыз. Э, пи бүленгән 2 безнең әйләнәдә ята.

Бу почмак безнең 135 градус. Ә, пигә туры килә торганы. Пигә туры килә торганы. Без аны 180 градус. Шуңа күрә әйтәләр, пи ул 180 градус диләр. Ләкин пи ул санны, ә 180 градус ул почмак. Бусы градуста үлчәнә, бусы сон бу менә бу э, килеп чыга торган әйләнәнең э, ярым әйләнәнең озынлыгы. Без аны Почмакның радиан үлчәме дип атыйбыз. Менә без почмакны менә шушы әйләнә белән үлчәргә дә мөмкин. Күз алдына китерсәгез, кая сез аның ише күрәсе, кулыгызда компас булса, без анда менә бу бу тарафны нульгә бара торган тарафны без аны Полюс дип атыйбыз. Бусы полюс. Полюс. Хәм полюстан күпмегә тайпыла, икенчесе. Менә шуны градустан үлчибез. Ләкин без аны мөмкин бер якка, мөмкин икенче якка. Без һәр вакыт сәгать йөрменә каршы якка үлчибез. Менә шуңа күрә без моннан башлыйбыз дагы, шулай итеп әйләндерәбез. Монда карга кирәк полюстан күпмегә тайпыла, шул у нас градус. Ә Э, безнең әйләнәдә без аны үлчәргә мөмкин менә шушы э, э, дуганың озынлыгы белән бу һәртөрле әйләнә түгел бу әйләнәнең радиусы бер дип атала әйдәгез карыйк безнең таблицадагы саннар безнең бар

Геометриядән килә торганнары, күп очракта инде 8-9 классларда өйрәнелә синуслар, косинуслар почмакларның. Без инде беләбез, дә, аларны геометриядән беләбез дип аңлыйк. Менә безнең тур почмаклы өч почмакның бер почмагы 30 градус булса, аның каршы ятучы, гипотенузаны бер дип алсак, каршы ятучы катет Ул гипотенузның яртысы, бер бүленгән ике. Менә икенче ягы бу өчпочмакның. Без аны Пифагор теоремасыннан табабыз. Вот, тамыр астында 3 бүленгән 2. Һәм шулай ук, әгәр без алабыз икән, ә, гипотенуза бергә тигез, тигез янында туры почмаклы өчпочмак, менә бу яклары тигез икән, яклары тигез булачак,

Ике-өч почмактан таба алабыз. Ләкин бер э, э, аерма әйтәсем килә. Безнең хәзер э, э, бу системага килсәк, кайбер э, нокталарның координатлары тискәре. Без өч почмакларда тискәре координатлар күрмибез. Шуңа күрә без аны хәзер э, табабыз сезнең белән бергәләп. Беренчедән, ничек э, Әйләнәдә Әйләнәне 30 градуслы э, өлкәләргә бүлергә мөмкин. Күз алдына китерегез. Э, менә хәзер мин ясый торган э, әйберне сезгә үзегезгә өйрәнергә кирәк булачак. Бу имтихан өчен бик файдалы. Әгәр әйләнәне ясадыгыз, Әйләнү ясагач, менә монда уртасыннан, монда да уртасы, монда да уртасы, табасыз уртасын һәм менә шулай вертикаль юллар ясыйсыз. Шулай ук монда уртасыннан вертикаль юллар, монда да уртасыннан. Һәм менә бу нокталарны Шулай иттереп буйыйбыз хәзер барысын да. Бу нокталар менә әйләнәне 12 тигез өлешкә бүләләр. 12 тигез өлешкә. Сәгать сыман, сәгать сыман килеп чыга. Монда ә, менә бу өлеше, бу өлеше безнең бөтен әйләнә 2 пи дип алсак, 2 пины 12 өлешкә бүлгәч, ә, пи бүленгән 6 озынлыгы менә моның. Озынлыгы

Нульдән бу якка тискәре саннар язам. Миңа шулай уңайлырак. Нишләп болай икән, соңрак аңлатырмын. Монда тискәре саннар язабыз. Мөмкин, әлбәттә, 2 пигә хәтле язып чыгарга. Ансы бик э, зур айырма түгел, ләкин монда тискәре саннар безгә уңайлырак булачак. Э, Нульгә якынрак саннар куллансагыз, сезнең үзегезгә дә генә уңайлырак. Ә, минус пи бүленгән 6, минус пи бүленгән 3. Ну, бу, монда бу якка уңайлы симметри, ә, э, симметрик язырга. Менә монда безнең 0-дән бу якка ә, уңай саннар килә, монда тискәре саннар килә. Менә аларның сим, симметри. Бу ноктаны сез яңадан язырга мөмкин минус минус пи бүленгән 2. Менә бу саннар э, Турысында безнең өч пи бүленгән ике куядыр менә монда өч пи бүленгән ике э, минус пи бүленгән ике монда ләкин әйләнәдә алар бер ноктага туры киләләр чөнки без әйләнәгә бу турыны былай торып урыйбыз Өскә таба да, аска таба дагы. Шуңа күрә бу нокталар, бу нокталар, алар әйләнүдә бер үк урынга туры килә. Менә ул нокталарның координаталары синус һәм косинус дип атала, шуңа күрә аларның синусы, косинусы бер төрле. Уртадагы нокталарны без инде таптык. Менә монда язып куйым әле яны. Менә болай иттереп язсак, тәгән уртасында. Менә бу әйләнәдәге 16 нокта

Игътибар итсәгез, бер турыпочмаклыкның почмакларындагы соннар аларның э, вакланма астындагы соннары бер төрле. Менә монда 4 тора. Әйе. Санаучылары башка, менә ваклаучылары аларның бер төрле. Шулай ук менә монда, менә бу, менә монда килеп чыга безнең турыпочмаклык. Бу турыпочмаклыкның менә почмакларында тора торган соннарның оклаучылары бер төрле. Шуңа игътибар итсәгез, сез ялгыш тутырмассыз бу таблицаны. Хәзер без менә беләбез бөтен почмакларга туры килә торган нокталарны. Алар бөтенесе безнең таблицалардан табыла инде.

Менә бусы 30 градус. Аңа туры килә тора нокта пи бүленгән 6. Шуңа күрә аның координатасы, менә бу координата, э, тамыр астында 3 бүленгән 2. Шулай ук э, сезгә э, бөтенесендә кайсы ничек туры килә икәнен истә тотарга кирәк түгел, ләкин э, истә тотарга кирәк нинди саннар бар, бар менә. 1 бүленгән 2, э, тамыр астында 2 бүленгән 2, тамыр астында 3 бүленгән 2. Ул саннарны язабыз менә Үсү дәверендә бер бүленгән ике, аннан соң килә тамыр астында ике бүленгән ике, аннан соң килә тамыр астында өч бүленгән ике. Бу саннар. Вот, бу саннарны монда э, хәзер күчерәбез. Шулай ничек киләләр? Менә монда уртасында бер бүленгән ике, тамыр астында ике бүленгән ике. Вот. Шулай э, тискәре якка Шулай ук өскә монда бар симметр миңа уйларга да кирәк түгел миңа нинди соннар бар шул нокталарга туры килә торган итеп аларны дөрес иттереп язарга кирәк монда безнең э, башлангычта 0 монда получается э, минус 1 бүленгән 2 минус тамырасына 2 на 2 монда минус 2 Тамыр астында 3 бүленгән 2. Менә безнең таблица әзер. Э, кемнәр ЕГЭга әзерләнә? Бу сезнең э, беренче эшегез булырга тиеш. Менә ЕГЭга килгәч, сезгә анда э, черновиклар бирәләр. Шул черновикны аласыз, әйләнә ясыйсыз, әйләнә ясыйсыз да тутырасыз. Менә шулай иттереп тутырасыз. Бу әйләнә булса, Сезнең тригонометриядән очрый торган ярты мәсьәлә инде чишелгән дигән сүз. Ничек аңлара кирәк чишелгән? Мәсәлән, сезгә табырга кирәк икән 17 пи бүленгән 3-нең косинусын. Ничек табырга мөмкин менә шуны? Сезгә бу санның 17 пи бүленгән 3 санының косинусын табу өчен башта бу санны

Унике пи бар, аннары соң тагын биш. Косинус унике пи бүленгән өч, кушам биш пи бүленгән өч дип, менә шулай торып яза. Бу э, өлеше унике пи бүленгән өч, ул безнең э, ике әйләнә була. Менә бер әйләнә, монда алты тапкыр салдым пи бүленгән өчне. Икенче әйләнә, ике тапкыр салдым. Һәм яңадан, бу сәгать сыманы, сәгать сәлем. Унике сәгать узды, тагын унике сәгать узды, һәм тагын менә

Бу ноктаның косинусы. Менә бу ноктаның косинусы, барабыз монда косинуслар күчәренә, монда күрәбез 1 бүленгән 2. Язып куябыз. 1 бүленгән 2 дип. Менә э, без моны шулай иттереп табабыз. Рәхмәт.

Сорау монда башка. Сорау монда башка. Монда без почмак тапмыйбыз. Э, өч почмакның дагын почмагын эзләмибез. Без табабыз саннарны. Кайсы саннарның синуслары бер бүленгән икегә тигез? Әгәр мәсьәләне чишәбез икән, без шундый бөтен саннарны табырга тиеш. Менә әйтергә мөмкин, э, безнең әйләнәдә, безнең әйләнәдә менә синуска туры килә тора. Менә бусы синус. Менә монда бар

Урыйбыз, урагач, кайсы бер нокталар яки бу ноктага туры килә, яки бу ноктага. Менә нульдән соң иң беренчесе 30 градуска туры килә торган. Менә бусы пи бүленгән 6. Без аны үзебез тутырган әйләнәдән, таблицалардан табырга мөмкин. Без аны таптык, 5 бүленгән, пи бүленгән 6. Икенче яктагы ноктаны ничек табабыз? Бәлки истә калгандыр тутырган әйләнәдән. Яки менә монда пи, пидан без тискәре якка барабыз. Менә икенче якка бусы э, тискәре як. Моннан э, бу ноктадан тискәре якка менә шушы ук озынлыкка күчсәк, пидан алабыз пи бүленгән 6-ны, менә монда 5 пи бүленгән 6. Э, ләкин бу бөтен чишелеш тә түгел. Мин монда әйләнәдә ике ноктаны яздым. Ләкин башта күз алдына китерергә кирәк, безнең э, бу әйләнәгә башта э, x күчәре менә шулай терәп, әйләнеп килгән иде. Менә монда бар 0, менә монда безнең пи бүленгән 6, менә монда 5 пи бүленгән 6. Ләкин икенче әйләнәдә монда тагын нокта бар, монда да нокта бар, аның астында да нокталар бар. Һәм шулай иттереп, чиксез күп нокталар бар безнең. Менә монда бар пи бүленгән 6, аннары соң 5 пи бүленгән 6, аннары тагын нокталар, каядыр монда тагын нокталар бар, шулай иттереп алар чиксез күп. Безгә бөтен нокталарны да язарга кирәк. Ничек бөтен нокталарны да язарга мөмкин? Э, башта әйдәгез онытыйк бу 5 пи бүленгән 6-га туры килә торган ноктаны. Бер генә нокта алыйк. Әгәр без әйләнәгә э, турыны урыйбыз икән һәм бер ноктасын шулай иттереп буяп куйсак, аннары соң сүткәндә Безнең әйләнәдә тигез ераклыкта соннар килеп чыгачак. Менә монда бер нокта, таган. Бу нокталарның аралары әйләнәнең озынлыгы яки ике пигә тигез була. Шуңа күрә бу нокталарны ничек итеп язабыз? Шундый нокталар, әйләнәдә шундый, турыда шундый нокталар, алар Арифметик прогрессия дип атала. Менә монда 5 пи бүленгән 6, икенче ноктаны табу өчен пи бүленгән 6-га 2 пи-ны кушабыз һәм шулай иттереп дәвам итәбез. Икенчесен табу өчен 2 пи-ны тагын өстибез монда. Монда 4 пи була. Ә икенче якка таба барганда ә, алабыз 2 пи-ны. Һәм шулай бик күп. Бөтенесен дә язам дисәң, мөмкин шулай дип язарга. x тигез була Э, пи бүленгән 6 кушам 2 пины n тапкыр. n безнең э, натураль сан булса, без уңга таба барабыз. Әгәр n тискәре сан булса, без сулга таба барабыз. Шуңа күрә һәр бер тулы санга безнең э, кайсы бер нокта туры киләчәк менә бу. Һәм бөтен нокталарны без менә шулай итеп язып куя алабыз. Монда x1 дип язмагыз. x1 ул x түгел, шуңа күрә бу э, безнең э, шулай гына калачак, монда индекслар язмыйбыз. Э, икенче ноктаны Ансын да шулайрак язып куябыз, x-ны язабыз, бер ноктасын алабыз, 5 пи бүленгән 6, бусы башлангыч, башлангыч. Ә калганнарын 2 пины k тапкыр. k тулы сан. Һәм килеп чыккан ике э, тигезләмә. Монда безнең э, чиксез күп сан, монда чиксез күп сан һәм барысын да бергә э, кушабыз. Ике э, өлкәне кушу өчен менә шушындый э, тамга кулланабыз. Бу тамга э, яки дигән сүзенә туры киләчәк. Менә сезнең менә мондый. Бу туры килә яки Мин әйтәм, x тигез пи бүленгән 6 кушам 2 пи тапкырланган n яки x тигез 5 пи бүленгән 6 кушам 2 пи э, тапкыр э, k k безнең нидер э, тулы сан. Яки дип аталганда без алабыз бу саннарны һәм алабыз бу саннарны бергәләп. Әгәр система итеп кулланасыз икән, менә болай иттереп, менә бу кайчагында бутыйлар. Бусы туры киләчәк хәм. Хәм дисәң, э, бу ике э, э, ике өлкәнең уртак саннарын табырга кирәк. Менә система чишкәндә сез болайрак чишәш. X бердән зур икән, x э, икедән кечкенә яки тигез икән, менә шундый система икән, сез аласыз менә беренчесе бердән зур саннарны язып куясыз, менә шулай торып, икенчесен э, икедән кечкенә яки тигез һәм һәм дигәч уртак өлешен алырга кирәк. Менә бу уртак өлешен. Вот, менә бу уртак өлеше э, монда да бар, монда да бар. Ә, яки булганда, яки булганда, аларның уртак өлешләре юк, болар ә, башка төрле саннар, без аларны бергә кушабыз. Хәм, ә, әгәр бу, бу мәсьәләдә безнең монда икенче төрле, менә бу яки тамгасы тора икән, ул чагында безнең бөтен санда керергә тиеш. Без монда барысын да бергә кушабыз бер өлкәгә. Карыйк монда мәсьәлә. Ә, бу мәсьәлә егыда бирелгән. Соңгы Берничә елы арасында. Ә, монда ә, чикшәргә кирәк мәсьәләне, бөтен x-ларны табырга кирәк. Һәм ә, b пунктында бөтен ә, табылган ә, чишелешнең ә, шушы кисемтә ә, эченә кергән ә, нокталарны табырга кирәк. Ә, әйдәгез башлыйк. Башта монда күрергә кирәк менә ә, Бу функцияләр менә бу ике сан, бер сан, икенче сан. Аларның дәрәҗәләре капма каршы инде килеп чыга. Шуңа күрә без 4 нең синус x дәрәҗәсен а саны дип билгеләсәк, дүртнең бу дәрәҗәсе аның минус беренче дәрәҗәсе бер бүленгән а килеп чыга һәм бу ә, тигезләмә безнең менә яңа ә, үзгәреш белән шулай итеп языла ә, безнең тамгалау буенча безнең а саны уңай сан Шуңа күрә сез менә ага тапкыр ди аласыз. Э, э, әгәр берәр э, үзгәрешлегә тапкырлыйсыз яки бүләсез икән, сезгә ул 0 булырга тиеш түгел. Ләкин безнең а уңайлы сан, шуңа күрә һәр вакыт тапкырлый аласыз. Монда килеп чыга а квадрат, кушам 1, 5 бүленгән 2а. Бу килеп чыга безнең квадрат тигезләмә. Бу квадрат тигезләмәне чишә аласыз дип уйлыйм инде. Шуңа күрә аның чишелешләре безгә килеп чыга А2 яки А1 бүленгән икән. Менә мин ничек яздым. Монда А1, А2 дип язмадым. Э, бу безнең һаман да э, э, нидер бер условие. Менә шуңа күрә аны хәзер кайтарам.

Нең квадраты 2 нең минус беренче дәрәҗәсе һәм монда туры килә торган тигезләмә килеп чыга 2 синус x бергә тигез яки 2 синус x минус бергә тигез менә яки менә мондый тамга безнең һәм дә синус x бер бүленгән икегә тигез яки синус x минус бер бүленгән икегә тигез ә, бу шикелдә хәзер әйләнәне ясыйбыз менә безнең әйләнә бу әйләнәнең

5 пи бүленгән 6 монда тискәре санна һәм бу 4 ноктаны берәр санын яздым аларны һәрберсен аерым-аерым да язырга мөмкин ләкин без хәзер Аларны туплыйбыз. Менә бу икесен, менә бу ике ноктаны бергә язабыз хәзер. Ничек язабыз ул икесен бергә? Язабыз шулай дип. X тигез була. Пи бүленгән 6 кушам. Кушам. Пи n тапкыр дип язам. Байтрип язганда, нәрсә үзгәрә? n үзгәргәндә n-га берне кушсаң, n 0 булганда пи бүленгән 6-ны табабыз, n 1 булганда пи бүленгән 6-га пи өстәлә. Пи ул безнең ярты әйләнә, менә ярты әйләнә монда күчәбез дәген, бу ноктага киләбез. Монда минус 5 пи бүленгән 6-ны табу өчен без артка барырга тиеш менә монда. Шуңа күрә Ә, пины кушабыз икән, n тапкыр без яртышар әйләнә тамгалыйбыз. Ярты әйләнә, ярты әйләнә. Шуңа күрә бу ике ноктаны без менә шулай итеп язып куябыз. Бу икесендәген, менә алар диаметраль капма каршы булганда, шулай итеп язып куярга була. X тигез була дип, ә, минус пи бүленгән 6 кушам пи тапкырлыйм k дип. K тулы сан. Матур итеп язып куйыйк әле. Һәм менә аларны туплыйбыз бергәләп. Ә, бусы менә бүтін чишелеше. Менә җавап дип язсак. Җавап А өлешенә. Ә, җавапка без x тигез була дип язмыйбыз, язабыз бу өлешен генә. Менә язабыз шулай. Язырга мөмкин, монда плюс-минус Плюс-минус тамгасын кулланырга. Пи бүленгән 6, кушам пи n тапкыр дип. N Ләкин плюс-минусны кулланмасагыз да була, аерым-аерым берсен язасыз, икенчесен язасыз һәм сезнең А өлешенә инде җавап бар. Һәм дә Б өлешендә менә бу 3π белән 9π бүленгән 2 арасын табырга кирәк. Башта мин сезгә аңлатам B өчен ничек уна безнең бу соннарны менә бу әйләнә өстендә табырга. Башта без соннар күчәре менә шулай урадык бу әйләнәгә. Менә безнең 0 монда булса, 0 монда булса,

пи бүленгән 6, икенче ягында аның бар минус пи бүленгән 6. Һәм бу якта икенче якта бар минус 5 пи бүленгән 6. Хәзер әгәр бу ноктаны күтәрәбез икән, менә аның өстендә тагын менә бу нокта, аннан соң бу нокта. Бу нокталар безнең буялган өлешкә эләкми. Пи бүленгән 6 монда юк. Менә аны күтәрәбез икән, бер әйләнәгә туры килми. Ике әйләнәгә күтәрәбез икән, менә бу нокта безнең инде чишелешкә керә P пунктына. Шуңа күрә моны язабыз. P бүленгән 6 кушам 4P дип, менә монда менә шулай итеп язып куябыз. P бүленгән 6 монда, P бүленгән 6 кушам 4P. 4P-дән соң башлана. 4P-га тагын нәрсәдер өстәргә кирәк.

Чишелешләрне таптык. Менә бу табылган өч ноктаны җавапка язып куярга кирәк. Күп очракта боларны уртак оклаучыга китерәләр. Китерсәгез дә була, китермәсәгез дә була. Монда инде аңлашыла шушы саннар икәне. Монда китерсәк безнең килеп чыга 25 пи бүленгән 6 дип менә бусы бу нокта. Бу нокта килеп чыгачак 23 Пи бүленгән 6 һәм бу нокта килеп чыгачак 19, димме? 19 пи бүленгән 6 дип. Һәм менә мәсьәлә чишелде. Егыда шулай итеп эшләсәгез, сезгә тулы бал куерлар.